Assalamu aleykum, hormatly musulman doganlar. Allahu tebaraka we taala siziň her biriňiziň edýän taat we ybadatlaryňyzy öz dergahynda kabul eýlesin. Nobatdaky juma güni sogap diýip gelipsiňiz. Allah taala niýetleriňizi görýändir. Çünki Allah innehu alimun bi zati sudur. Hakykatdan Allah suduryň dakyny Ýani ýüregimiziň içindäkini entek özümiz bilen zat bir salymdan etjek pikirinde çenli bilýändir. Çün o Allah Wasi'un Alim, eşitgüji we bilgüji Allahdyr. Şonuň üçin hemmämize-de ediljek wagtdan bir netije çykaryp durmuşymyzda oňa orun berip, amal edip, ondan haýyr tapan, iki dünýe haýyr tapan bendelerden aýlandyrsyn. Hormatly musulman doganlar, geçen juma, aňyrky jumalarda jenaplarymyzyň käbirleri aýallar barada bir açyk wagyz etmekligimizi haýyş etdiler. Aýal-gyzlarymyz barada, ýöne inşallah aýal-gyzlar barada beçek, aýal-gyzlar barada aýratyn öz barada edip bolmaýar. Şun aýal-gyzlar erkek bilen bagly. Şoň üçin Är-aýallar barada diýsek has dogrusy bolar. Başardygymyzdan är-aýal näme, är-aýalyň arasynda nähili gatnaşyk bolmaly, aýal nähili özüni alyp barmaly, är nähili özüni alyp barmaly, şu barada bir başardygymyzça wagz-nesihat etmekçi inşallah, haýyrlanarsyňyz diýip umyt edýäris. Allah tebaraka ve taala ayallar barada Kur'an-ı Kerim'in Nisa surasynda şeýle diýýär, 4-nji surasynyň 32-nji aýatynda. Ýöne haýyş edýän käbir aýtjak zatlarymyzy erkek doganlarymyzdan gaty görmeliler. Bu hakykat. Aýal doganlarymyzdan, uýalarymyzdan, enelerimizden gaty görmeliler. Her ýerimiz özümize gerek zatymyzy almalylar.

Eý bendelerim! Siz Allahü Tealanyň käbiriňizi käbiriňizden artykmaç edenine, Biz hem şolar ýaly bolaly diýip, arzuw etmäň. Erkekler üçin öz eden işlerinden paýy bardyr, aýallar üçin öz eden işlerinden paýy bardyr diýýär. Allah Teala bu aýatda aýtjak bolýany Pygamber aleýhissalatu wessalamyň bir aýallaryndan biri bir gün, Wah, men şu erkekler ýaly erkek bolsadym-da, şuny ederdim, ah, men erkek bolan bolsam, muny ederdim diýip, ýa-da erkekler ýaly sogap gazanaýsam, bir jihad edäýsem, urşaýsam, o döwürlerde näme Watan üçin urşýarlar-da. Aý, erkekleň edýän sogaplaryny azan aýdaýsam, ymam bolaýsam, pylan edäýsem diýip, aýallara bolmaýan erkekleň edilýän bir sogaplaryny höwes edip, bak men-de erkek bolaýsadym diýip, şonda şu aýat geler. Ýani, eý bendelerim, antik erkekler öz näme sogap işetseler, şu sogabynyň muzduny alşy ýaly, Aýallar-da, aýallar üçin-de özlerine bir şeýle bir sogaplar berilendir, olar-da özler, ýani erkekleriň sogabyna ymtylyp ýörmäň, siz aýallara-da şeýle bir wezipeler berilendir, şeýle bir sogaplar nesip edilendir, siz şo sogaplar etseňiz, siz hem erkekleriň sogabynyň netijesinde muzduny alşyňyz ýaly, aýallar hem muzduny alar diýdi. Ýöne gynansaňam biz türkmenler, hususan şu Aşgabatda özümiz ýaşap görüp görüp är-aýal meselesi gaty kyn. Ýa bilmedim erkekler ejizleýämi, ýa bilmedim aýallarymyz bir hil sabyrsyz bolýamy? Är-aýal meselesi ýa-da şu nika gyýlanda, nika gyýan mollalarymyz bir nika diýýän zadyň şertini düşündirmeýämi? Bir şuňa göz salalyň, nika diýilýän zata Ymamy Agzam Kufa rahmetullahi aleýh biziň mezhebimizde şonuň ijtihadynda üç sany şerti bar. Elbetde birinji şerti erkegiň gyzy öýlenmeklige razy bolmasy, gyzyň da ikilen erkege durmuşa çykmaklyga razy bolmaklygy. Indi bu birinji şerti. Elbetde, o nika diýilýän zat bir-birine öýlenmäne, durmuşa çykmana razy bolmadyk iş bolmaýar. Indi bu birinji şertimi, ikilenji şerti şu erkegiň gyzy öýlenmeklige, gyzyň-da erkegi durmuşa çykmaklyga razylygyny iki sany bir musulman adamyň, erkek göbekli iki sany bir adamyň, erkek adamyň şaýat bolmagy. Ýagny men şuny öz nebsime kabul edip aldym, aryna, namysyna, idegişine jogap berjek diýmesi diýende, aýalyňam men şoňa hemme zadyna hyzmat ederin, Allah Taala aýallary erkege hyzmat etmek üçin ýaratdy diýip, ýani erkege razy bol, razylygyna gyzyň erkege, erkegiňem gyza razylygyny iki sany musulman bir erkek göbekli eşidip, Nikaga ýan adama çaýat boldum men şulaň bir-birine razylygyna diýmesi. Ana bu ikinji şerti. Üçülenji şerti günümizde şu zada düşünilmeýän ýaly-da. Gyzyň ogluna durmuşa çykmaklykda, oglunyň-da gyza öýlenmeklikde ömürlik niýeti bolmaly.

Şu mesele boýunça ýerde bir tanyş oglanymyz bar, şu sudda, kazyýetde işleýär. Şoň, şoň bilen bir gürrüňdeşlik açylanda şeýle diýdi maňa. Aýnat dogan diýdi, men diýdim, berýän bol diýdi, soňky döwür diýdi. Ýaşlarymyz nikahy ýanlarymyzdan, nikadan geçýänlerimizi aýryşýanlarymyz kän diýýär. Astagfirullah nauzubilla bu gowluk däl elijem ha. Indi dogry bäde aýalyňam bir aýyrşmaklykda özüniň nägileligi bardyr. Erkegiňem aýyrşmaklykda özüniň bir nägileligi bardyr. Şuň üstünde bir aýat durup geçeli. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde Innallaha ma'as-sabirin diýýär. Hakykatdan Allah sabr edijilerle ma'adyr, biledir, gujak-gujagodur diýdigi. Biz eger aýalymyz bir nägileräk, bir namyssyz zatdan başga bir ýöne bir günden ýaşaýyşdaky bir ýalňyşrak zatlar üçin alyp aýryşybermeli däl, sabr etmeli, düzetjek bolmaly. Aýal-da erkek-de aýnan şon ýaly. Haýsy bir ýalňyşsyz adam ýok, dokuz-düzüw adam ýok, bir kemsiz gözel bolmaz diýýär. Bir-biriňe sabyr edip, bir-biriňi çekip, bir-biriňi bir kemligiňi ýapyp ýaşaşmasaň bu dünýäde ýaşap bolmaýar. Bir zady belläp goýalyň. Erkek aýal adam kyýamat mahşer gününde eger ol aýal adamyň haram işleriniň öňüni alynmasa, dört sany erkegi ýany bilen jähennem dowzahyna äkidip biler, eger dowzah uýy bolsa, şu aýal dört sany erkek bar, şu dört erkegiň sen, sen, sen, meň öňümde durmadyň, näme üçin öňümde durmadyň diýip özüne gapdal bilen şu dowzaha äkidip biler. Birinjisi, kakasy. Eger bu aýal maşgalaň haram işleriniň öňünde, sen şuny edýäň, etme diýip terbiýeläp, haram işleriniň öňünde, erbet işleriniň öňünde kakasy durmasa, kyýamat mahşer gününe kakasyny bile jalyp gidýär ýany bilen. Ýok, kakasy diýipdir, käýäpdir, terbiýelejek bolupdyr, urup duran her hil zat edipdir, terbiýeläp bilmändir, onda Kakasynyň boýundan sakyt bolýar, aýyrylýar. Onda erkek doganyny äkidibiler diýýär dogdaka. Eger erkek doganam Allada alan deýýus bolup, haram işlerine bilmedik sanan bolup, eden edip gören görmedik sanan bolup, namys etmän oň öňüne çykmasa, onda bu erkegiňem güni haly gowy däl, bunam ýany bilen alyp gidibiler diýýär. Sen meniň öňümde durmalydyň, sen meni Ägä etmelidiň, emma sen etmediň diýip, onam algyt. Şun aýallara biz üstüne musallat bolmaly. Biz olara jogapkär bolmaly. Sen oňa nika gyýdyraňda, sen oň ar-namysyna, janyna, tenine, iýjegişin, geýjegine hemme zadyna jogap berýär. Hemme zadyny öz jogapkärçiligini öz boýnuňa alýar. Ýok, erkek dogan öňüne durmandyr. Onda erkek doganym gitdi. Ýok, aýdypdyr. Düzedip bilmändir. Her hili edip görüpdir, bolmandy, onda boýundan aýrylýar. Bu gezek bu musallat, bu kynçylyk, bu jogapkärçilik durmuşa çykjak äriniň üstüne düşýär. Eger äri haýkyş edip söýüp sögüpmi, nähili ýol bilen bolsa bolsun şunuň haramlygynyň öňüni alsa, onda kakasynam halas edýär, gaýynagasynam halas edýär. Ýok, bulam etmedi, äý näme etseň şoňa öýt, başaşyryňa öýt diýip, muňa namus etmän bulam öňüni almadymy? Onda ýagdaýy gowy däl. Bu öz-özüni näçe namazly bolmagy razy bolmagy şony namys etmese şoň öňüni almasa haramlygynyň onda bu-da gitdi diýýär dogry. Bu üçüden bir edip bilmänler. Bu gerek ogly galdy. Dördünjisi ogly. Oglan edejan sen käbä deňelýäň, sen käbäm bar ýöne ýeňillik ogluna düşýär. Çünki ta eliz bolýar. Eje jan eýle bolaly beýle bolaly munyň bolanok muny etseň Allah Taala halamaýar bu haram bu eýle bu haýasyzlyk bor bu utanç bor diýip eger ogly öňüni alybilse onda daýylarynam kakasynam babasynam halas etdi. Bu ala aýal salyhlardan aýlansa bu sebäp bolup ony bu dörtsen Boýnuna aýrylýar. Ýok, oglan namys etmän gezdimi? Babasyny o gyzyň, gelniň o aýal maşgalaň kakasam, aý, näme etseň şony et diýip gezdimi? Erkek doganam näme etseň şony et diýip gezdimi? Ärem, aý, näme bolsaň şo bol diýip gezdimi? Düzeleni aklaý diýip elini çekdimi? Oglan üns bermän gezdimi? Dörtüsinem bile jalyp gider diýýär. Nauzubilla. Şoň üçin aýal-gyzlarymyz hem ar-namysymyz, Hem bizi musallada-da sokup biljek, kynçylyga-da, gowulyga-da sokup biljek şolardyr. Ýene-de bir zat, erkek adam aýal adam bilen ýaşaşmaly bolanda bir artyk erkek adam akylly başly, Birazjyk bir geçirimli bolmaly üçin aýal adamyň ganynda bir häsiýet bar. Bir zady bilse-de bilmedik bolan bolmak, etse-de etmedik bolan bolmak ýa bir zady ýönekeý adam ýaly sorap bir ýalbaryp ýakaryp bir söýgi bilen edip bolýarka, tapanyp kowlanyp bir todaşdyryp bir ýykyşdyryp ýumuşdyryp eden bolmak bu olaň häsiýeti. Muňa diňe sabyr edäýmek galýar. Bulaň ganynda bar. Bir alymyň kitabynda bir zat okadym.

Hawa näni Adam aleyhisselame düýşünde görkezdi diýýär. Düýşünde görkezdi diýýär. Adam aleyhisselam Hawany şeýle gowurdy diýýär. Oýansa, oýan şu düýşünde görkezýär Allah taala. Oýanýar, oýansa da düýşünde de gelýär diýýär öňünde. Munda Adam aleyhisselam şeýle hoşal bolup, Elhamdülillah diýýär. Hamd senalar bolsun. Edil ýaradylanda diýşi ýaly diýýär. Öwler bolsun diýýär. Seniň ýaly owadan zenany men gapyrganda menden ýaradyp, maňa ýan ýoldaşy hüwür eden Allah hamd senalar bolsun. Eý Hawwa, seniň adyňam maňa düýşümde aýdyldy, düýşümde özüňem görkezdiň. Men seni şeýle gowy gördüm diýýär. Adam aleyhisselam

Aýal diýilýän zat Pygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis şerifinde näme diýýär? Sahih bir hadisinde Eger diýä aýalyňyza diýä nahak ýere näme gamçy urup eliňizi galdyran bolsaňyz, kıyamet mahşer gününde şol uran nahak ýere uran gamçyňyzy otly gamçy geljekdir garaş berin. Allah galan dilden sazy bar. Şoň üçin nähak ýere aýala el galdyrmaly däl. Aýal terbiýelenen pygamberimizden bir özüniň usluby, özüniň sünneti bar diýdi maňa. Aýdaly aýalyň bir saňa halamaýan bir hereketini diýýär. Onda sen aýalyňa diýýäň. Zenanam, ýa pylanjan, ýa gülüm diýýäňmi, guşum diýýäňmi, näme diýip ýüzlenýämiň ýüzlenip, sen şu hereketi edýäň. Men seniň şu herekediňi halama. Sen şu herekedi etme. Adam ýalda söýüp, söýgi bilen, ýumşaklyk bilen aýdýaň şoňa şuny. Düzelmedi, bolmady da, netije ýok. Gülümsen bolup, ýene de etjegini edýän bolsa, sana da ýakana. Onda sen ikilenji gezek bir nägileligiňi, özüniň diýeniniň talabynyň ýerine ýetirilmedigini nägileligiňi bildirip, men saňa şuny diýmedimmi? Pylan biraz atygyrak, gygyrmanrak bir ortaça bir käýinibräk, men öň aýtdym-a şuny ikilenjige näme aýtal edýäňdi käýäbräk diýmeli. Ýok, munda bolmady, munda-da düzelenakmy, eliňi alyp urup ýen jibermeli diýlen zat. Ýok. Onda sil täbire el galdyrana, urana, sil tenewre, sil täbire, sadyny bir zady döken bolýanmy, döwen bolýanmy, ýani has halamaýanlygyny, fabrikadaň dolun-dolun düşündirip, bir Ol öňküsinden beterräk talap edýär. Ýok, munda bolmady, munda-da düzelenok da, indi uraýmaly, başga zat galmady. Ur diýenak pygamber aleyhisselam. Ejeň bar, kakaň bar, gaýynatasy bar, gaýynenesi bar. Bir söz ýöräýjek adam, şuňa diýdiler, men şu aýalyma ýa şuny ýa şuny ýa-da talap edýän. Haramak şu herekedini. Bir şuny diýinsene, men ony uraýmasam, ýalbaryp gördüm, ýakaryp gördüm, gygyryp gördüm, bolana. Bu gaýnyn gaýnata-da diýýär, indi bolana, indi urmalymy? Ýok, indem urmaly däl. Beýdi hem aýallar arkaýyn bolmaly däl, urmaly ýerem gelýär. Onda ejesiniň, kakasynyň, öz gaýnyny, gaýnatasynyň ýanyna barýar. Şolaram ejeň kakaň hökmünde seň çagajyklaň babasy mamasy muňa haýyş edýän. Eý doganym siziň gyzyňyzyň ine şunýalak bir häsiýeti bar. Hawa şunýalak bir ýalňyş hereketi bar. Men şuny ýalbaryp diýdik gördüm, ýalkaryp diýip gördüm, gygyryprak diýip gördüm, urasym gelenok. Aramda bir bir birimize bir Pitne goýasymyz gelenok, bir-biriň ýüregimize ýara goýasym gelenok. Bir diýäýseňiz, ejeme-kakama-da diýdirdim welin düzelenok diýýäň-de, öz ejesine, kakasyna, gaýynagaňa, erkek doganlaryna diýdirip görýäň. Ana, ine, munda bolmadymy, onda aýalyňy urmana, düzetmeklik niýeti bilen urmana rugsat berilýär, bir ýerini döwmezlik, bir ýerini gögertmeklik şerti bilen. Ine hemme kellesine, göwsüne, garnyna däl. Iki ýer bar yzyň, tirtek bilen egin ara. Ýumşaklyk. Biraz arka, özüňiz bilýäňiz, arka tarabyna. Biraz şu but ýerlerine diýe. Urmany olam gök galma derejede halamaýanyny bildirmeklik üçin. Hani aýaly ýenjip ýüzüni göwün gözüni ala göwün dişini döwüp şun ýalaklar bar içimizde. Ýadanym sen plan eden ak namaz okan ýene de sen söýgi bilen etdirjek bol. Owwal bilen söýgi hemme zady ýumşaklyk hormat hemme zady ýeňip geçýändir. Onda bolmadymy, urmana ugruk berýär, olam ýaňky ýaly uly bir erbet döwük-ýenjik şekilinde däl elinje maňa düzeltmeklik niýeti bilen. Onda bolmadymy, şunda-da düzelenokmy, biziň bir uly dokan ýaragymyz bar. Bu ýarag erkeklerde-de bar, aýallarda-da bar. Allahu Teala muny maslahat berip aýdana Kurany Kerimde buýruk bilen aýdýar. Estağfirullah. Uduuni estecib lekum. Doga ediň, dileg ediň menden, jogap bereýin size. Biz dileg etmeli, doga etmeli, Rabbimden ýalbarmaly. Ýa Rabbi, şunuň ýüregine hidaýat ber. Şuny bir düzelt. Ani inşallah şu zatlaryň içinde haýsy bolsa birinden nejat tapaýyn. Aýrylyşmak diýilýän zady nika gyýdyran adam, öýlenen adam, durmuşa çykan erkek adamyň dilinde aýrylyşmak diýilýän zat gowy zat däl. Taganýa, towlanýa, aý meň diýenimi edene atyp aýrylyşybermeli zat däl. Allahu Teala meniň halal eden zatlarymyň içinde, ýagny gaty çydamasaňyz rugsat berilýän aýrylyşmaklyga diýip talagy rugsat bersem hem biliň ýigrenýän zadymy, halamaýan zadym talakdyr diýýär. Şonuň üçin mümkin ýagdaý biziň sabrymyz şonda sabrymyz görkeräýmeli Allah taala. Geçenlerde bir öwliýä ýaşapdy. Muňa Baýzid Bistami diýýärler. Köp Kudüsserru öwliýä adamlar Allah'ın dostlaryndan alim adamlardan birisi. Bu adam Allaha bolan söýgüsinden, pygambere bolan söýgüsinden ýaňa şeýle bir takwalyk görkezýär, şeýle bir takwalyk görkezýär, Allahyň dosty derejesine ýetýär, o halkyň arasynda ady ýaýbaňlanýar. Ýani Baýeziýd, Bistam, Bistamly Baýeziýd diýip tanalýar. Gaty güýçli öwlýä bolup tanalýar. Şu Mary ilinden bir üç sany alym Gelin şu baýy Gizistan diýilen adam şeýle bir uly derejeleri ýetipdir, şeýle bir Allahnyň dosty bolupdyr. Ýörüň gideýliň şu adamdan bir zat öwreneýliň, o bir meseleler bar eken, şu meseläni çoga çözdüreýliň we hem-de Allahnyň dosty bolsa bir haýyr dogasyny alyp gaýdalyň diýip, üç sany bolup ýola düşýärler. Ýaňky baýy Gizistan hazretlerini görmäne

Bu adamlar salgyny alyp, salgy bilen gelýärler. Gelip, ýaňky baýyzky hazretleriniň gapysyna geldiler diýendim. Şolaň gapyda tapdylar. Gapyny kakyp, garaşýarlar olin aňyrdan bir aýal maşgala açýar gapyny. Bir ýyrtyr bir aýal eken. Kim siz näme gerek diýip, aý bir baý diýip hazretlerini göräýjek etdik. Ondan hazretleri wamy, näme diýip şu aý bir haýyr dogasyna aýjak bir mesele çözdüräýjek etdik. Ondan ömür mesele çözdüren wamy, gelen myhmana bir gelge çekmeli, plan ýerdi diýmeli. Ol odyna gitdi, ondan ömür mesele çözen wamy, haýyr doga edýän bolsa öz öýüne haýyr doga etsin. Bir gün çöregini zordan tapýar. Näme diýip, aý bir hyýrsyzrak bir görnüşde garşaldy diýýär myhmanlary. Bu adamlar haýran galýar, Allanyň dosty aýaly Salyh takwa bolmasa takwalygy nädip etdikä? Bu ýöne adamlaň bir ýalandan bir özünden çişirip aýdýan gürrüňidir bir Allanyň dostam däldirle diýip göwni geçip yzyna gaýdýar ýaňkylar. Ýolda gelýärkä, bu Allanyň dosty rahmetullahi aleyh Baýezid hazretleri çykýar. Bu goşmaça gürrüň däl, hakyky bolan zat. Gapdalynda bir şir arslan diýýär. Ýygan oduna ýolbordyň üstüne ýükläpdir. Boýuny aşak burup, hamana bir eşege ýüklenen ýaly bolup gelýär diýýär. Elinde-de bir ýylan, diri ýylan hata edinip, öňden çykan çyryp-çaram aýryp, şeýdip gelýär diýýär. Muny görüp haýran galýarlar. Baýezit hazretlerdiginem tanaýarlar, odundan gelýär-dä. Özi gürlemäkä salam berip, atlaryny tutup, hal-ahwal sorap, şeý diýýär Baýezit hazretleri. Doganlarym diýýär, uzak ýoldan ýadaw gelipsiňiz, öýümde bir itim bar diý. Sizi ýaran-a däldir-dä diýýär. Şu aýala ne diýip diýýär? Aýalyň kimsi diýenakda düşündirjek bolýar nämäň nämedigini. Şonda bu üç sany adam haýran galyp içinde biri alym, biri sahy baý adamda. Ey baý diýip hazretler diýýär. Sen bir Allanyň dosty diýýär. Munuň ýaly aýaly näme saklap berdiň? Näme gerek saňa bu diýýär. Ýör diýýär, git saňa diýýär, ýurdumyza gideli, biziň ýurdumyzda diýýär, bize alymlyk edip ber, öňder bolup ber, biz saňa bakyra ýaşajyk gyz ebereli, öýli, işikli edeli, bädi gadyň bilmän ýerde gezme sen diýip, Baýzy hazretlerine diýýär, olim, o hazretleri, o mübarek şeýle jogap berýär. Näme diýýär, Allanyň öňünde diýýär, sabr edip gazanan derejämi düşürjek bolýaňyz? Men aýaly şunuň ýaly aýalymyň gylyk-häsiýetine sabyr edip, şükür edip ýetdim şu derejä diýýär. Bilim diýýär, Pygamberimiziň hadysy diýýär, Her bir adam başyna berlen kynçylygy sabyr edip, şükür edip Allaha sygynyp geçse, o adam her ýyl Allaha ýakyndyr diýýär diýýär. Men häzir muňa talak berdim, gider ýene birine durmuşa çyksa, ýene bir musulman doganyň bagryny ýakar da diýýär. Men näme üçin muny beýdeýin diýýär. Men özüm sabyr edip gezenim gowy däl. Bak, eger onuň ýaly mübarek adamlar şeýdýän bolsa, ýöne çalabar zatlaryna düşünişmedim diýip, ýaşlarymyzy esasy kän aýryşybermeli diýlen zat ýok. Bu erkekler, erkek doganlarymyza degişli. Indi aýal doganlarymyza aýtjak zadym. Esasy enelemizde ullakan gelnejelemize, ýani gyzy ýetişen aýal doganlarymyza, enelerimize, gelnejelerimize ullakan haýyş. Gyz terbiýelemekde size bakylýan. Gyzlarymyzy öz köne däp-dessurlarymyza görä, Pygamber aleyhisselamyň aýallarynyň ahlagyna görä terbiýelejek bolalyň. Şul bir zady belläp goýaýly. Kyýamat, mahşer, gününde Allahu tebareke we taala biz erkeklerden birinji sorajak zady, Sen namazyňy okadyňmy diýip sorajak. Eger şu namazyň, bäş wagt namazyň kazalaň bolman soragyndan geçip bilseň, ondan galan zadyň sorag-jogabyny geçirjek. Emma ey aýal doganlar haýyş edýän şuny belläp goýuň. Äriňiz nähili bolsa bolubersin, siziň eliňizde dileg diýilen bir ýarag bar, biz dileg etmeli. Aýal adamdan Allahu Taala Allah bolup birinji sorajak zady erkeklerdäki namaz däl. Birinji sorajak zady seni plana nikalap, planyň durmuşynda planyň aýaly bolupdyň. Sen äriňi razy etdiňmi? diýlip soraljak. Ondan namazyň eýle çoralary geçjek. Şonuň üçin näme üçin beýle? Allahu Teala aýal adamyny erkege hyzmat etmek üçin ýaratdy. Erkegi-de aýal adamyň aryna, namysyna, isbetine jogap bermek üçin, jogapkär bolup şoňa eklemek, ekläp saklamak üçin, namysyny goramak üçin Goramaklygy biziň üstümize jogapkärlik edip berdi. Şonuň üçin erkekler öz ýagdaýyna düşünen bolsa, aýallar-da öz ýagdaýyna düşünmeli. Ýene-de bir zat bar, bu erkeklere-de degişli, kakalara-da, agalara-da degişli. Pygamberimiziň bir hadysy bar. Bilýäňiz, günümizde neşe serişdeleri triýek geroin diýlen zat köpülen bäri gynansagam kän ahlakly ahlakly aýal doganlarymyz ärden ýanyp biri özi nasymy biri narkoman bolup şunuň ýaly aýryşanlar kän. Şu meselede biziň bir Pygamber Aleyhisselamyň bir hadysy aýyljamaly, şuny ulanmaly, şuny hökman şuňa dykgat etmeli. Pygamberimiz näme diýýär? Eger bir adamyň üç sany gyzy bar bolsa diýe. Ýa-da üç sany aýal dogany bar bolsa, şu adam şol üç aýal durmuşa çykyp, bir erkek nikasyny alyp, şoň ar-namysyna jogapkär bolýança, şoň idegişjegine, ar-namysyna, terbiýesine gowy seretse, biliňki diýe, şoň terbiýesinden hem oň durmuşa çykan äri razy bolsa, Ýa-da durmuşa çykybilmän ölinçä dul geläýse, şu ölinçä-de abraýyna seredip, gije işegine, gijegine seredip, şuňa deň seretse diýe, käteýin diýip ýapýarlar sallallahu aleyhi ve sellem. şu adam kıyamet mahşer gününde cennette şu iki barmak birbirine ne hili kolay olsa şu adam menin bilen cennete şunun yalı kolaydır, komşudur diye.

Indi şu hadysy rowaýat edýän sahaba näme diýýär? Şol wagtda diýýär, şu mejlisde, şu oturşykda diýýär, pygamber bilen ýa Resulallah, birde gyzyň ýa birde aýal dogany bolup, şunuň arnamysyny hem ölinçä ýa durmuşa çykýança goran, bu da jennetimidir ýa ony jennetimidir diýip soran bolmady diýýär. Ýöne soran bolsa pygamberimiz bu da girjekdi. Bu da şol ýaly meniň bilen goňşudyr diýip aýtjakdy diýýär. Şonuň üçin, esasan, biz erkekler aýal-gyzlarymyzyň ar-namysyna seretmeli. Aýal-gyzlarymyzda biziň güler ýüzümizi ýere salyp utandyrmazlyk üçin Alladan gorkup, öz abraýyny goramaly. Indi erkekleriň başardygymyzça esasy borçlaryny aýtdyk eziz jenap. Indi aýal doganlarymyzyň bilmeli zady, Aýal doganymyz bir zady berk bellemeli, ýaňky aýdanym, Kyýamat gününe ilki bilen äriňi razy etdiň diýiljekdir. Onnoň namazyň geçip. Şoň üçin bu namazy okaman äriňe hormat et diýildigi däl. Namazyndan erkek aýal adam näme günä iş etse, häl saýyşymyz ýaly dört adam ýanyna bilen äkidilýär. Erkege ýarty geçip otyr şoň. Eger erkek öňüni almaýan bolsa. Erkek terbiýeleýän, terbiýelemeýän bolsa. Aýal doganlarymyzda-da bir ullakan bir bolmaýan bir zat bar. Çala äri öýüne gelmeýän bolsa, ýa agzyny hapalan bolsa, ýa ýene orada ora ana içýä, ana çekýä, aýa ýene bir zat edýä diýip, gün aýryşmaklyk bilen bolýarlar. Ediz doganlar, bir zat aýdy, aýal adam naçar adam. Ejiz adam. Biz dileg edemizde bir minutda barýamyzda siziňki bir sekuntda barýar. Düzelmedimi äriň gowy bolmadymy aýyrşmaly diýilýän zat ýok. Min namazyňa, al eliňe Kurany kawylaýan Kuranyňy ýok, bolmasa täretalla kybla bakda doga et, dileg et. Ýa Rabbi, meniň ýan ýoldaşymy düzel. Meniň ýan ýoldaşymy sen dogry ýoluňa hidaýat et. Sen Alim, sen Hädi. Sen dogry ýola gönükdiriji Alla, meniň ýoldaşym, ýan ýoldaşym dogry ýola gönükdir. Bizden çaga bolsa çagalarymyz kakasyndan göw görenler ýaly diýip, Allahu Teala'dan gije ha gündiz aýal adam äriniň gowy ýol üçin hidaýatyny, halal haramy dile, dile etmeli, dua etmeli. Ön alyp ýöne aýlyşy bermeli diýilen zat ýok. O erkek adam ondan bir zat ursa-da, ol sen egin-eşiň dar geýinýäň ýa ýarym-ýalaňaç geýinýäň diýip ursa sögse käýese, oňa erbet pikirler edip, o barada oňa bolar-bolmajak gürrüňler aýdyp, ony utandyryp ýörmeli däl. Çünki Allah Taala utanç haýa barada kän aýat-kerimeler aýdýar. Pygamber Aleyhisselam kän hadyslar aýdýar.

Sen näçe beden, näçe owadan bol, Allah Taala oňa seredana. Allah Taala biziň ýüregimizdäki çykýan pikirlerimize, biziň edýän haýyr hasanatlarymyza, amallarymyza seredýär. Şoň üçin günümiziň aýallarynda esasan hem bolmaýan zat biz dünýewi döwletde ýaşaýan hem bolsak bir zat belläp goýmaly diýjemaz. Biz aslymyz bir musulman. Aslymyz bir din yslamda, alymlykda-da, din yslamyň dünýä ýaýramagynda-da uly wezipeleri dikeden türkmen milleti, bir dindarlaryň içinde alym köp çykan, dindarlaryň içinde takwasy köp çykan bir millet. Şonuň üçin ata-babalarymyza görä öz bir milliligimizi ýitirmejek bolmaly. Günümiziň bagyşlan welin gyýylymymyzyň geýinişi, ýarym ýalaňaç boluşy, bulaň dar geýinişi bu ar namysa utanç haýa sygynýan zat däl. Kyýamat gününde şu zatlar ýüzde togsan bizden soraljakdyr. Şoň üçin hälki aýaly maşgalalaryn erbet işde bolup dowzaha gidäýmeli bolandan dört sanak ýany bilen alyp gidýänlerinden bolmajak bolsak, hökman urşup sögüşip gyrlyşyp bir Erbetlige barmaly däl, gowluk bilen bolsa-da bir gaýrat etmeli, şolaryň öňüni aljak bolmak üçin. Biziň näme namaz okaly, näme oraza tutaly, ar-namysymyzy goramasak, bir başga bir erkek bir özüne çekiji görnüşinde bir aýallarymyz geýinse, oňa seredip, biz hem öňüni almasak, onda onda ar-namys diýlen zat galmaýar, bijem-ä. Günümüzde şon ýalak ýaman kän, gaty kän. Aýat edeýliň, aýal doganlarymyza, aýallarymyza, eger bir ors döwründe köpräk ýaşap bir sabrmenlige öwrenen bolsa ejelerimize bir ar-namys diýilýän zady, geýim-gejim diýilýän zady bir norma salsak.

Biliň ki, şol aýal kyýamat gününe jennede aňyrda dursun diýýär, jennediň bäş ýüz ýyl öňünden diýýär, ysy gelýändir diýýär, şo ysynam almaz diýýär. Bu diýdigi jähenneme gider diýdigi. Şoň üçin metjide gelýän aýal doganymyz, ol aýal doganymyz on ýalakdyr diýdigim däl. Biz musulmanlar bir-birimiziň aýybymyzy örtüp, bir-birimiziň aýybymyzy düzetmeklikde wezipeli. Şoň üçin Mesjide gelýän doganlarymyz, Hudaýa şükür siz hijaplysyňyz, ýalyklysyňyz, gyňaçlysyňyz. Bäş wagt namaz Hudaýa şükür, namazly bolansoň mesjide gelýäňiz. Haýyş edýän, eger goňşy golamlarymyzda bamy, ejelerimizdemi, doganlarymyzdamy, uýalarymyzdamy, joralarymyzda bamy, boýdaşlarymyzda bamy, gaýrat edeýliňiz, şu balyň üstünde duraýyň. Eger ar namys bizde bolmasa, onda çagalarymyz nirä barsyn? Çagalar bizden terbiýe alýar däli. Gaýrat edeliň, erkek adamyň ýüzüniň tuwagy aýaldyr. Gyrmy ýüzli oglanyň gyz ýüzi bolmasyn diýýär türkmen, gyz ýüzi bolsa-da güler ýüzi solmasyn diýýär. Şonuň üçin siz biziň ar-namysymyz, siz biziň ýüzümiziň tuwagy, aýallygynda gaýrat ediň. Äriňiz namaz okaýan bolsa, namaz eşigini ýuwup artsaňyz, şonuň na, öz na, namazyň sogaby bir ba, şonuň arassa okan egin-eşik bilen arassa egin-eşik bilen okan namazyň sogaby bir ýeni gelýär saňa. Äriň aman bolsa, Kuran okaýan bolsa, azan aýdýan bolsa, halal gazanja gidýän bolsa, şu seniň hyzmatyň bilen näme gidip sogaby iş etse, şu erkegiň eden sogaby aýal adamyň näme hyzmaty bar, şu erkegiň eden sogaby aýaly etmese-de öýünde şoňa sogaby baryp durýar.